dilolostro youtube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela swi tikombe nga ku album ya bini mayingani the president ya lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune leyi nga ta huma n'hweti leyi taka bifi lo tata poto yi lo tata Galaza naswona ha swi tiva leswaku ri Benny Mayengani the president va nandzikeriwa hi loko va bifa xiyimbeleri Mister Post Mister Power siku liya za ndlopfu kambe loko hi langutile xiyimbeleri Mister Post swi tikomba ingaku na munhu loyi a nga va tsundzuxa leswaku ri va nga ha anguli loko Benny Mayengani the president va endla vuntswaka hi mhaka ya ku loko hi langutile hi vona Benny Mayengani the president va ri ku endleni ka vuntswaka eka xiyimbeleri Mister Post kambe Mister Post a va hlamuli Tlhandlakambirhi hi tlhele hi vona na producer ya xiyimbeleri Benny Mayengani The President, Hlavu The Gupta na yena a endla vuntswaka eka Mister Post kambe va nga anguli. Se tanihi ku Mister Post malembe ndzhaku a swi nga endleki leswaku ri va nga hlamuli, kambe loko hi languta masiku lamawani a va ha ri ku hlamuleni. Se swi tikomba ingaku Mister Post ku na munhu la nga va tsundzuxa leswaku ri loko va hlamula sweswo swi nyika matimba kumbexana swi endla leswaku swi promote album ya Benny Mayengani The President. Se swi tikomba nga ku xiyimbeleri Mister Post va nga va kumi switsundzuxo leswaku ri va nga ha anguli loko Benny Mayengani the president va endla vuntswaka ngopfungopfu loko swi fika ka ku va Benny Mayengani the president va fanekele va humesa album hi mhaka ya ku va va karhi va pfuneta xiyimbeleri Benny Mayengani the president ku promote album ya vona. Hi ku loko hi langutile kwala ka xiyenge xa mabulo xa Facebook, Benny Mayengani the President i khale va karhi va endla vuntswaka eka Mister Post, va post-a wanuna wa miri loyi a nga bodlhomela a tsandzekaka na ku va a ti sisimula kumbexana ku va a suku yima. Laha a nga kokakokiwe na hi ti-T_L_B na hi vanhu va ringeta ku va va n'wi tlakula leswaku ri a kota ku suku yima kumbexana kusuka lomu a nga bodlhomela kona. Swi le rivaleni leswaku ri Benny Mayengani the President laha, a va endla vuntswaka eka Mister Post kambe Mister Post a va hlamulanga. Kasi hi tlhele hi vona na producer ya Benny Mayengani The President Hlabute Gupta na yena a endla vuntswaka eka Mister Post laha a nga vekela xithombe xi kombisa leswaku ri a nga ha ri na ndhawu yo tshama u hlongolwini laha a tshama kona naswona u lava ku pfuniwa leswaku ri a kuma vutshamo le ka ngove leyi. U hetelele hi ku kombisa leswaku se vutshamo u byi kumile naswona emakhelwani wa ka Rabava. Se mi ta kota ku swi vona leswaku ri kahle-kahle va le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku va va tlhontlha xiyimbeleri Mister Post, kambe Mister Post a va le ku hlamuleni. Kasi tolo hi vone xiyimbeleri Benny Mayengani The President va posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga fika va vekela xithombe xa vona va mbale na timpahla ta boxing va kombisa leswaku ri Mahlasela xi le ka nghohe. Kahlekahle na leswiwani hi yin'wanyani ndlela ya ku va va pfuka xiyimbeleri Mister Post hi ku Mister Post loko ho tsundzuka va tshami va ku va lava Benny Mayengani the president eka boxing match se ni vona ingaku leswiwani kahlekahle i vuntswaka lebyi endliwaka eka xiyimbeleri Mister Post kambe Mister Post hinkwaswo leswiwani a va le ku swi hlamuleni. kasi hi voni munhu la nga kusuhi swinene na xiyimbeleri Benny Mayengani The President, Hlayisani Majomela Chauke a fika a tsala leswaku Kokwani Afrika xi khipa tifayili. Se lawani hi ndlela yin'wana va ringeta ku hi kombisa leswaku ri Kokwani Afrika lavo tshama va chayisa tinghoma ta Benny Mayengani The President hi ku vona Mister Post va nghena va humese vuxokoxoko bya xiyimbeleri Mister Post va nyika Benny Mayengani The President leswaku Benni Mayengani the President va ta kota ku bifa Mister Post. Tanihi loko Kokwani Afrika va ri muakatiko wa ka Nghohe, se va nga va va karhi va tiva swo tala hi Mister Post. Se kahle-kahle swi tikombe ingaku eka album ya lembe ra magidimbirhi makume-mbirhi-mune, bifi yi ta va yi tete poto,